Baş e. Diharim. Heftiyê carekê dêde ser mezarê Îbrahîmî. Ez bêjim da vederîyayû têk nede. Çinki ew di wî demî de bi çi karê dî ve min jî li navîte. Gelek can e, xweşbextana tinê li wêrê. Çi derfetê ji vê baştir dest me nakevin. Em dê şêm dil lê xwe digel axivîn û bê ku kesek mayê xwe di me biketin. Dê herin. Dab zanîn ka dê çiken. Slavit xudel te bin bab. Slav ser te bin bab. Serçava kurêt min. Hosa diyare tu kediyet xilwê del gel xudê. Erê bab tu diayê serkeftinê bû me dikey? Ez daxwazê ji Xwedê bikem hewa bi ser bêxit û piştevanî ava biket. Belê hîn vêrê çi diken? Ma hîn nizanin ji wêreka hosa de ez xwe bi çi karê dî mijîl nakim. Bab, em gelek hez tên ku tu derfetê bide me, Yûsifî digel xwe beyne biyabanê. Çi çêbûye? Çawa zireka wisa defa peyda bûye? Nebû çima re me diyar kiriye. Bav, em hez dikin Yûsîfî digel xwe bihîne biyabanê, tenê da bi xûyariya ketûkeyfê betin û da nîşan bide yê katê çawa sere deriya Pazî ketin. Nûke ew pêti vî yariyan e çimku ew yê di zarokî niya xwe da. Eger ew mezin bû ez xwedê rêkê demê gel hewa bête biyabanê. Bîjî, tu bîjî. Netirse bab, ew dê bi silamet bîte digel me. Erê bab, Sûzî deyne te.

Her destpêkê berî hîn dest pê bikin. Min zon hîn neşin vî karî bi diristahî encam bidin. Dosta ji xwe xwe ji rast xwe tu bû çi vî karî narabî. Heyf bo me kurê pêxember e. Min dizanî çirrêkê dîtirmenînê ji bilî kuştina Yûsifî. Ew bû çûna lawîdaya cihê xwe daye. Çimkî bavê me nahêlîtin Yûsif ji wî bi dîr kevî. Beş raz bin hîna şiniyo sivîl pêşa ve di babê me bikujin. Destpêkê, ser me pê divî em Yûsivî û babê me jêk dîrk vexîn û paşê hizira xwe bikeyn kadê çikeyn. Min hizirek aniya bo vî karî hey. Kes nîne babê me razî ketin bo derkeftina Yûsivî digel me bo biyabanê. Ev tenê Yûsif Şêdin vî karî biket. Yûsif bi xwe. Lehmû pêdiviya ser me, em lef Yûsifî birînîne xwarê û gel baxvîn û bûyî behsî keyf û xweşiya biyabanê bikeyn. Daka ew biçît bişta bavê me û bavê me di esîriyê bide tê û min çi gumanînim bavo di li ser vî tiştî razî bît. Hizreka cihê xwe de.

Erê tu şê rojê hemî yê bi tenê li mol bî û yariya gel Binyamîn û Dînayê bi tenê bikey? Belê. Ez hez dikim her dem yariya gel bira di xwe bikim. Bawer bike Yûsif min jî divê tosa gel ve yariya bikim. Belê ne li mol. Keyf û yarî gelekî li biyabana dixweş in. Baş heyîn boçî pazî nabin? Bab Emîl hîviya birayê xwe dî.

Erê da tom kiriye fêqiyê wêrê? Ne. Tomoya çawa ye? Ew ji xweştirîn fêqiya wez gelek hejî dikem yê bi tom e. Erê te berî vê gavê kaniyê tu avê rîboyê dirêj û mozin dîtine? Înzan birayê we Yûsif êtîm e.

Ez dizanim derketnayî bo bîyabanê karekê bi zehmet e û dê westit min nevêtin bibin. Ez dibêjim hêştayê biçîk e bo van kara û şivaniya pezî. Belê, em şosîvî biçîktir bûn demê em derketîne bîyabanê. Hîn gel min derkeftin. Paşê pîç pîç e dê gel xwe derêxme bîyabanê û dê kara nîşa dem. Ew dê mînî ser milêt min. Belê derketnayî niket gel hewa newa dirist e. Her wextan şên kara nîşa bideyn û ewî fêr key. Û em dê bûyî bîne baştirîn amojgar çinke em birayî tuyê di mezin ê. Ez jî gelek hez dikem Yûsif mezin bît û zîrek bît û şaraza bît di hemî bi were de. Belê pahişta yê biçîk e û pitir yê bi min ve girê daye û ew hez ket li mal bîtin. Eger gel we hate biyabanê û li wê rê ji min xerîb bû, ji we daxwaz kir min bene ve. So zê deyne te bab em îmicîl biken û yar yad gelkeyn û xwe û hizra mal jî neker. Kura ew tiştekî can e. Çend xwîş e mirov ava kaniya vex û tomela vaniya nafrîbarî da ke. Lê ca kur û tu were demê em deyne wêrê dê yar ya keyn û dê berî kana keyn û dê xwe lêkdanê jî keyn. Û xwarina me jî dê şîrê germ û goştê bijartî bî. Ez hosa hespêt kem ku bariya te bi me nahêt bab. Baweriya min tewa tê di ser Yûsivî. Belê pa ez neyê pişirastim ji gurgê di biyabanê. Ez tirsim hîn pişta xwe bidenê ji ber karê di xwe û hîn mijîl bên û gurgê di biyabanê bên hê wî bixwin û hîn pê nehesin. Min di xewna xwe da dîtibû komeka gurga di re hêla zarokekî. Te rastî vê di bab eve ne behane tu digirî. Te bi xwe dîtî bab wextê me gurg kuştî. Eger gurg birayê me Yûsivî bixwit, xwe em deh zalamê dîlwêrê çi dikeyn? Ango tu hosa hizir bikey bab. Em hin lawazîn em neşên Yûsivî şinde gurgê bê serûber qurtal keyn. Bab, dê destêriyê de em ez gel bi rêdxwe bi timiyariya bikem? Kurê min hişna tu yê biçîk î. Pêdiviya tu yariya digel hevalê di xwe yê di biçîk bikey. Belê Pabab ez bi gavê neyê biçîk im û ez yê mezin bûym. Ez hêvî şte dikim tu dê sêriyê bide min. Dê bab, hêvî şte dikim. Tu çi dibêjî bab? Yûsifî bi xwe divê digel me bête biyabanê. Erê bab em gelek hes yên tu dê sêriyê bide min digel me bêtin. Dê bab, hêvî şte dikim ev care dê sêriyê bide min. Ez ê digel birayê di xwe yê di mezin derkevim. Di bav te çi got?

Vêt Yûsivî berhevken bû vê derketinê. Were kurê min, were. Cevê hewa baş li Yûsivî bîtin. Çunkî neşit xul ber nexweşiya bigirît. Xema nexwe dadê, ew yê gelme dê selamet bîtin. Çaran gaş birayet xwe dîr nekevî û çavê xwe baş bide xwe kurê min. Ha bigire vî kirasî bike ber xwe. Erê ma tu bêjî dê bi kêrê me yê dibab. Ka tu bike ber xwe kurê min, ev kiraseyê te ye. Ez piştrast bijme te kurê min her kesê vî kirasî bikete ber xwe ew dê parastî bît. Û bi taybet dê ji te êt. Berê xwe bide bab, divê jî bo min nehatiya çêkirin. Tu di gel birayê xwe wana be û jî dîr nekeve û wê bike ewa ez pêş me te. Îbrahîm xwiştiviyê xwe dê, ewî ev kirase da bo babê min Îshaqî û paşî babê min jî da min û nike ez jî dide me te. Û li ser te pêtiviya tu yî parêzî, gel birayê xwe wan ve xwekî ve biçin. Û hişyar be wê bike awa min gotiye te. Yê piştrast be bab, ez dê wî baş parêzim. Ez jî ji Xwedê daxwaz diyam te ji hemî tenga vî û girîftarîya parêzî dikure min.

Ez dê digel hewayê im heta nêzîkî biyabanê. Wekî te divê. Dê herin.